Grymuso, Menter Dinefwr.
Nod y fenter erioed oedd sefydlu canolfan gymunedol er mwyn cael bod yn agored i'r cyhoedd, grymuso pobl i ddefnyddio'u Cymraeg yn eu bywyd pob dydd, cynnig cyfleoedd swyddi i bobl leol, a hefyd cyflwyno hanes y treftadaeth a diwylliant lleol. Buon ni'n ffodus iawn bod yr adeilad yma, trydydd hynna yn y dre, yn wag, oedd tipyn o angen adnewyddu o'r top i'r gwilod arno fe. Mae'n braf gallu agor yr adeilad yma fel adlewyrchiad o'r gymuned leol a ardal Dinefwr. Mae gynnon ni nifer o ffyrdd fedrwch chi ddefnyddio'r adeilad yma. Mae siop Gymraeg gynnon ni, canolfan dreftadaeth, ystafelloedd cyfarfod, ystafell gynadledda, bob math o bethau i gynnal unrhyw ddigwyddiad fysech chi isio. Ar hyn o bryd, mi ydyn ni wedi cynnal gwyliau gwahanol, mae nifer o bobl yn defnyddio'r adeilad o'r gymuned megis yr Tylino Babi, gwersi Cymraeg, felly nifer o bethau i ddefnyddio'r adeilad. Felly mae galw wedi bod yn Llandeilo ers, wel, degawdau mewn gwirionedd ar gyfer Canolfan Dreftadaeth a mae'n braf ein bod ni fel Menter yn gallu gwireddu hynny yn Nhengwrt. Felly mae'r Ganolfan Treftadaeth yn dathlu hanes Llandeilo ond hefyd yn gyfle i ymwelwyr ac i bobl lleol hefyd i ddysgu am yr lleoliadau hanesyddol sy wedi siapio nid yn unig hanes Llandeilo a Dyn Efwrn ehangach ond Cymru hefyd. Mae pob math o fudiadau a sefydliadau yn defnyddio'r adeilad gyda ni. Mae'r Cyngor Tref Gwrthsefyll yn Cadlys yma ar fenter hefyd. Mae 'na wersi Cymraeg wythnosol niferus yn digwydd o fewn yr adeilad. Mae Cymraeg i Blant yn digwydd yma bob wythnos, chi'n gweld teuluoedd yn mynychu hefyd, a mae yna amryw o, o fudiadau cymunedol uh, ar gyfer pob oed yn defnyddio'r adeilad yn rheoledd ac mae'n wych gweld y bwrlwm uh, sydd yn digwydd o fewn muriau uh, a bod yr adeilad eto nôl mewn perchnogaeth a defnydd cymunedol fel bydde wedi bod ddwy ganrif yn ôl. Mae'n rili neis cael yr adeilad hyn ar ein stepyn drws. Yym mae'n rhoi cyfleoedd i pobl yn yr ardal a mae'n jyst rili neis jyst cael rhywbeth fel yn y Cymraeg yn y cymuned. Un peth ni 'di gweld bod ni 'di llwyddo grymuso y gymuned a'r trigolion lleol i gymryd perchnogaeth o'r adeilad a'r gweithgareddau ac mae 'na sawl gŵyl lle mae'r gymuned yn llythrennol wedi wedi cymryd y lle drosto yy gyda channoedd, miloedd i ddweud y gwir o bobl yn dod dros gyfnodau gwahanol i wahanol weithgareddau. Y nod hir dymor gyda ni yw bod yr adeilad yn dod yn hunangynhaliol, eto bod y berchnogaeth yn dod yn gryfach o safbwynt cymunedol ac felly bod y pŵer gyda'r gymuned i benderfynu beth sy'n digwydd yn yr adeilad ac wrth gwrs o ran y Gymraeg mae popeth ni'n neud naill ai'n Gymraeg neu, neu'n ddwyieithog ac, ac mae'n creu gofod uh, diogel i bobl fedru defnyddio'u Cymraeg A hefyd, mae 'na groeso cynnes i, wrth gwrs, i'r rhai yn ddi-Gymraeg sydd am ddysgu mwy am yr iaith ac am fod yn rhan o weithgareddau cymunedol dwyieithog yn nhre Llandeilo.